ame sia ame ƒe emɔ dzi. Mexɔ se be ame sia ame fɔ sese ɖe eye mi le miaƒe dɔ dzi edɔ tse le edzi yi. Edɔ me le sese vɔ Mawu ta mialé ŋku ɖe mía ɖokui ŋu edɔ ŋu be agbee navivi na mí. Agbe me bia dagbe na ame sia ame yi ke le mɔ dzi. Meɖe kuku ma video ya be wòasu ame ɖe si akpe ɖe ame ɖe ŋu. Ma videoa kple susu be wòasu ame ɖe si akpe ɖe ame ɖe ŋu. Enu yi mebe magblɔ eya nye be, èle emɔ dzi fifilaa, àkpɔ be Yesu Kristo le ati dzi. Hã Yesu yi wokɔ va fia mí le ɖevime me be togo me ne ètsa alo tɔgoa me ne ètsa ɖe, àkpɔe be rɔmpɔe ɖe sia ɖe kloe wowɔ mawudɔla ya kple. Yevu woagba ze ɛɛ ahan. Ya ne edo sɔleme ɖesiaɖe kple mía ame yiwo dzi mí ɖe Roman Katoliki me, akpɔ tataya tɔgbi le exɔwo ŋu, egliwo ŋu. Mía fo kple mía nɔvi mía tɔ ɖewoe yiwo yi ɖe sɔleme xɔme be yewoava yi do gbi ye ɖa. Le nyateƒe me la, ne ekpɔ teƒe yi wole gbea ɖo ɖa la, akpɔ be etsi sɔe yɔ teƒeɛ. Eya me be matrɔ bia ameyibɔ se be dagbea. Matrɔ bia mía ɖokui le ʋe me be ɖe ee, dagbea? Ao, mí be egbe sa ka wodi ye mía ŋu? Mítrɔ bia mía ɖokuiwoe. Enɔ nye hatiwoe nye ma le zie me le fi ma. Efia nyɔnu hatiwoe nye ma le zie me le fi ma le tsi me. Video aɖe ɖe mede na yi video ɖewoe ne ekpɔ video ɖewo le mɔ dzi ɖe efia be ɖe mede le yi Facebook dzi me kpɔe le TikTok dzi. Software yi me kɔ dena nuwo ɖe, ne me dewo ɖe o ma kpɔ nu yi wo ŋlɔ ɖe dzi o. Video ya ɖe, ɖe wo ŋlɔ ɖe edzi be lɔlɔ yi le mìe kple Yesu Kristo dome ta, naɖeke ma te ŋu axe mɔ nam o be nye ma subɔ Yesu Kristo. Ya mìa tɔ mìa fowoe, mìa nɔwoe, mìa nɔviwoe ɖe, wo va le aklowo me. Le sɔlimexɔ me mebe agbe ŋukpe nyateƒea nye mi gblɔ ma tɔ tsi o. Agbe ŋukpe ɖe mi be miaƒe susu me ne ʋu. Mm, miaƒe susu me ɖe ne ʋu. Videoa me de kuku me be wòasu ame ɖe si be ɖe. Ao, Yesu Kristo maxɔ elɛa tɔgbi kɔ de dziƒo me. Ao. Yesu Kristo gblɔ be ɖe ebe teƒe yi nua do ɖe ewo ye galasio ɖe kɔ ga kɔ va yi ƒle eyi kɔ ɖe wo kotoku me. Ewo ye galasio ɖe etelasio ɖe va yi dzra etewe na xɔ etu kɔ ɖe kotokuwo me. Yesu Kristo memu le ao, wo va gbea me memu le o. Eya ɖe mate ŋu agblɔ na wò le nyateƒe me be elɛ. Menye lɔlɔ̃ na Yesu Kristo, menye lɔlɔ̃ na dziƒoyiyi o. Mebe mate ŋu agblɔ na wò kple kakaɖedzi be ɖe èlẽe. Mía tɔgbuiwoe ɖe, womamu lẽ ya wo tɔgbuie o. Ao, ao, nyemalɔ̃ ɖe edzi o. Magblɔe na wòe nyateƒee. Nyateƒe ɖewo le ɖe do via dzi. Eɖewo tsɛ le ɖe wòaxɔe dzi faa. Mebe ɖe eya ɖe èlẽ gbee. womesubɔ Yesu Kristo sigbe o. Mebia dagbe na ave dukɔ me be ɖe video m ne mɛ ɖe menye nye ta nele ma lo, nele ma kple susu be naxɔ ame ɖe dagbe. Mawɔe miniti woame ewo. Ma video ya mia nɔvi yiwo va le sɔlime xɔ me be yewo le Mawu subɔ ɖe Mawu ma xɔ ɖe dziƒo o. Menye ya nye Mawu xɔ ame xɔxɔ ɖe dziƒo ao. Subɔsubɔ me ya nye ma o. Mebia adagbe na ame sia ame le ʋe me. Bia adagbe na ʋeɖukɔ. Makɔ akpa velia kɔ va mɔ dzi ne nàsee nam. Video evelia yi medi be maƒo nu tsoe ya nye be Míafo Chinese. Ŋutsu ya mekpɔ videoa ke le Facebook ale be mekɔe be makɔ fia nu viɖe le mɔ dzi. Ele kpɔa technology mi le gbɔgblɔ ema. Technology me le gbɔgblɔ ɖe ye anye be miawɔ naɖe na gbi ene bɔbɔ na mi. Tsa ɖe ɖe mi kɔ na leke ma yɔe nye mi nya le ma yɔ ŋkɔ o. Ne mi enu mi kɔ fie na ke ɖe mia me yɔ mi yɔe ne mia ŋlɔ le comment ya te na me ɖo nu nye. Eyi mi kɔ fie na ke ne mi mi ado jo. Efiɛ ya miawo mi nɔ yɔ. Efiɛ ɖe ya mi nɔ yɔ. Gbe ɖewo ɖe woawo tu nɔe na mi. Fifi la ɖe wokɔ eh, mɔayɛ alo aye mɔ bubu wokɔ wɔ efiɛ ma tɔgbi na mi. Kple susu be mia me yiwo mi le agbe me fifi la ɖe agbe na bɔbɔ na mi. Míbia mía tɔ yiwo le University of Ghana, Cape Coast University, Tech kple Tɔwɛ, Polytechnic kple Tɔwɛ, be ɖe woame nene ate ŋu awɔ matches na mí le Ghana duɔ me. Woame nene ate ŋu awɔ toothpick na mí le duɔ me. Le eloɔ me ɖee, woame nɛnɛ ate ŋu akpe ɖe mía ŋu le tɔgoɔ me kɔ yi ɖe daho me. Mibia wo se. Eya medi be mabia eve me. Ŋutsu aɖe menye university xɔ me wòle o ɖo. Eya ŋutɔ ɖeko le xɔ me. Ya wòle nuwo tsa vivivivivivivivivivi. Wòle asi trɔ le wo ŋu. Eya mi le gbɔgblɔ be ɖe science. Eya míle gbɔgblɔ be ɖe míle tutu ɖe agbeɛ dzi be agbeɛ ɖe ne wòabɔbɔ na mí. Míle kpɔa? Eya me university xɔ me wòle o. Video aɖe makɔ de eme. Maƒoe ne nàse ale yi wòkɔ technology ekɔ software kɔ ta ɖe nu yi nèle kpɔkpɔ kple ŋkume vivi la ɖe. Ele nu ƒo kple nu abe nuka? Abe nɔvia ene. Ele nu ƒo kpli le machine biase be ɖe o Am, ai, daa vinye, efɔ hã? Ebe, Ee. Ebe, Wò me ɖewo ku. Àte ŋu aʋu ŋku nam ne makpɔ wò ŋku doa? Eya nye ma, machine ŋutɔ le ŋku ʋu na eɖokui. Èle xɔ yi me kpɔ wòle o, kpɔ. Eya ŋutɔ ɖeko le nua tsã. Eya mi le didi be míanɔ kpɔkpɔ practical university graduate. Menye ame yiwo ava yi srɔ̃ vɔ aɖi tayi kɔ ɖe ve me be yewova. Ame sia ame kloe di be yeabla tayi hafi yeanɔ agbe le, e, e, e, e, e, edaho me. le loɔ me, le Ghana duɔ me. Eya ye wɔe be mía ƒete mí va trɔ zu politician wɔ, fiafitɔwo sɔŋ. Egɔme nye be ne ya le politics wɔ ko la, efia be ga zu asi wò ema. Eya nye ma duɔ me gblẽ da ɖɛ na mí. Mía tɔ koe nye be mía nɔ importation wɔ. Ẽ, ame ya nui wòle wɔ fifi la, esusɔ vi atigoe ma lo, plastik kple zikpui gbegblẽ ya wòkɔ tsa ɖe wo ɖokui ŋu. Ƒo video kɔ yi ɖe nuwuƒe ne nàse nu yi ŋutui le. Ele nu ƒo kple mashini nukplikpli me. Ezikpui ma lo, ele nu ƒo kplii abe amegbetɔ. Nɔvi lɔlɔ̃we, Gagbea mi bia na ve dukɔ la. Nye me te ŋu wɛo. Enui ma te ŋu awɔe ya nye be ma ƒo nu na wɛ ne na see. Ma gblɔ nyateƒea na wɛ ne na see. University ɖi ne le dede ɖe me kpɔ le viɖe kpɔ nɛ o. Nyateƒe gblɔ me le. Nye ma ƒo nu ɖiɖi o. Sɔe me gblɔ ɖe me xɔse be a kpe ɖe ame ɖe ŋu. Kpɔ miniti sue ne nàkpɔ video yi yovo ya wɔ akpe ɖe ŋue aʋu wò susu me. Mibe agbea nyatrɔ ma videoa domahi hã va yi tu minista ɖe si be ɖe pratika ya tɔgbi ya mihiã le míaƒe yuvɛsitiwo menye ame yiwo abla tae o. Tae menana dɔ amewo. Abla tae anɔ tsatsa le gbɔwɔ me ɖe kple sɛtifikɛtiwo na wò ɖe. Efia be certificate for you to be employed menye for you to create o. Wo ŋutɔ nawɔe. Certificate wo na mi ɖe. Egɔme nye be nava yi di dɔ ame ka ne wɔ dɔ na wɔe. Eya gblɔ me ame ya ɖe eya employ wɔe. Nɔvi lɔlɔe, mebia dagbe na ame sia ame. Míanɔ kame.